Bu yıl Gasprinskiy adına Qırımtatar kütüphanesi meydanğa ketirilgenine otuz yıl toldı. Bizim milletimizniñ medeniy ömürinde ne derecede müimdir bu vaqia?
Halqımız uzaq sürgünlikten qaytqan soñ, medeniy sahada elde etken eñ büyük qazançlarından biri, bu, men bilesem, Gasprinskiy adına milliy kütüphanemizniñ meydanğa ketirilgenidir. Men şay dep sanam. Onı bir şeynen qıyas etmek mümkün degil. Parça-parça, dane-dane toplay-toplay bu keçken seneler içinde o qadar büyük fond meydanğa ketirildi ki, O, bizim bir çoq coyuqlarımıznıñ yerini qaplavda büyük rol oynamaqta bugünde. Meselâ, biz Taşkentte Lenin bayrağı redaktsiyasında çalışqanda, Moskvadaki Amerika Qoşma Ştatlarınıñ elçihanesi bizge muracaat etip, bizge Lenin bayrağı gazetasınıñ bütün seneleri çıqqan podşivkalarını berseñiz, Biz onıñ qarşılığına sizge istegen amerikan yengil maşinasını berirmiz, degen ediler. Biz, yoq, biz Vatannı maşinağa satmaymız, dep o vaqıt bermedik olarğa. Lâkin o gazetalarnı biz acımadan, meselâ, bizim kütüphanemizge berdik. Biñ doquz yüz doqsan senesi men Moskvada, İçtimaiy ilimler akademiyasına oqumağa barğanda, yazıcı Ervin Umerov menim Moskvada ekenimni bilip, arqadaşlarğa haber etken ve olar mennen körüşmek istediler. Ve meni rahmetli Basır Ğafarovnıñ evine davet ettiler. O aqşamda Basrağa Ervin Umerov, belli aviakonstruktor Bekirov ve daa başqa arqadaşlar bar edi. Biz körüştik, tanış oldıq, oturdıq. O qadar taraşlıq edi ki, Basra ocanıñ evi. Oturmağa skemlesi yoq edi. Kitaplar seke rolüni oynay edi ve o kitaplarnıñ üstünde oturdıq biz. Baqıp. Aceba bu kitaplar ne qadar qıymetli? Eger bular bizim milliy kütüphanemizde olsa, ondayım bir kütüphanemiz olsa, dep göñlümden keçirgen edim. Aradan çoq keçmedi, eşittim ki, Basır oca özüniñ bütün variyetini bizim milliy kütüphanemizge bağışlağan. Ve men şaştım o vaqitte. Ve biñ bir kere temenna ayttım o adamğa. Alla rahmet eylesin, Alla razı olsun ondan bu yapqan iyiligi içün. Ve o kitaplar esasında bu bizim bugünki kütüphanemiz bu alğa keldi. Meni pek çoq bağlay bu kütüphanenen. Men Ana Vatanğa kelgen soñ özümniñ medeniy ömirdeki Bütün hatırlavlarımnı çoqsını bu kütüphananen bağlayım. Meselâ, eki biñ birinci senesi İsmail Gasprinskiy çıqarğan Ha-ha-ha jurnalınıñ doqsan beş yıllığı edi. Ve o vaqıtta Şakir Selim maña muracaat etip, Ablâz, şu jurnalnı kene çıqarıp başlayıq, İsmail ocamıznıñ hatırasını kene tikleyik, dep muracaat etti ve men redaktor olaraq HHH mecmuasını çıqarıp başladım, sekiz yıl devamında. Onıñ birinci sanınıñ taqdimnamesi mına bu yerde oldı. Mına men közüm ögünde otura, bu yerde endi bugün merhum olar Fevzi Yakubov. İdrisa Sanin, İbraim Paşa, Şakir Selim, Zakir Qurtnezirler bir yerde küle-küle, şeñ-şeramet oturıp, o mecmuanıñ birinci sanını biz qayd etken edik. Ondan soñ Kiyevde Yazıcılarnıñ plenumı oldı, altmış beş adam, plenum azaları iştirak etti ve meni bu yerden vekil etip yollağan ediler. Men o yerde Qırımtatar Yazıcılar Birligine mustaqillik berüv aqqında meseleni qoydım ve plenum o şiyni müsbet şezdi. Ve kelip bu yerde Qırımtatar Milliy Yazıcılar Birligini teşkil etüv aqqında muzakereni bu yerde yaptıq ve o teşkilât bu yerde meydanğa ketirildi, bu kütüphanede, bu odada. Bekir Çobanzade adına halqara mukafat tesis etmek meselesi doğğanda da onıñ bütün teşkiliy, meclisleri bu yerde keçti. Ve ilk laureatlar da bu yerde qayd etildi, olarğa o mukafatlar bu yerde taqdim olundı. Ana ondayım pek çoq tedbirler menim aqlımda ve olar er biri aqqında çoq aytmaq, çoq yazmaq mümkün. Diycegim, ondan da ğayrı Onlarnen yazıcılarnıñ, alimlerniñ, ocalarnıñ, bestekârlarnıñ, medeniyet erbaplarınıñ, milliy areket iştirakçileriniñ yubileyleri, körüşüvleri bu yerde keçti ve olarnıñ çoqusında men iştirak ettim ve olarnıñ er biri bir unutılmaycaq vaqia olıp qaldı. Diycegim, bu aqta çoq aytmaq mümkün. Kütüphane, men bir kitabım çıqsa, başta kütüphanege taqdim etim, bağışlayım. Ve o kitaplar bir yerde bardır. Aynı vaqıtta kütüphane de meni unutmay, sağ olsunlar. Mına bir qaç yıl evelsi, başta Aluşta da, Sorsaqta, Qarasuvbazarda, Canköyde, Sudaqta Qırımtatar kitabı degen körüşüvler keçirildi kütüphanelerde. O yerlerde iştirak ettik. Ve bizim kütüphane hadimleriniñ anda, Bizim kütüphaneniñ fondı, onda saqlanayatgan eserler, çalışuv usulları aqqında ikâye etkende, maalliy kütüphaneciler şaşıp qaldılar, bizim kütüphane hadimleriniñ eruditsiyasına, bilgi seviyesine ve pek yahşı qarşıladılar bizlerni. Ve olarnıñ episinde men iştirak ettim. Kütüphane meni teklif etti, sağ olsunlar. Diycegim bu, aynı vaqıtta qırımtatar kitabınıñ itibarını, qırımtatar medeniyetiniñ itibarını kötergen bir şeydir. Biz kütüphanenen pek sıq alâqada bulunamız. Men Qırım müendislik pedagogika universitetiniñ ilmiy tedqiqat institutında laboratoriya müdiri olıp çalışam. Bizim laboratoriyamız entsiklopediyalar, antologiyalar, luğatlar, söyleşüv kitapları, oquv qullanmaları, mektepler ve aliy oquv yurtları içün derslikler azırlavnen oğraşa. Ve men bu işte yolbaşçılıq yapam. Ve bizim alimlerimiz, ocalarımız bu kitaplarnı azırlavda er vaqıt Gasprinskaya adına kütüphaneniñ fondlarından çoq faydalanalar. Sizler çoq yardım etesiñiz olarğa, Alla razı olsun. Melâra. Bisaniye Sittarovalar, Ayşe Kökiyeva, Lilâ Asanova ve başqa ocalar da, alimler de derslikler azırlavda siziñ fondlarıñızdan pek çoq faydalanırlar. Körüne ki, biz beraberlikte umumiy işni yapamız, halqımızğa tek bir yerde kelip kitap oquv degil de, aynı vaqıtta yañı-yañı eserlerni çıqaruvnıñ da beraberlikte oğraşamız. Soñki vaqıtta Gasprinskiy adına media merkezde bayağı kitaplar çıqıp başladı ve kütüphaneniñ teşebbüsinen cenkten evel çıqqan bazı qıymetli derslikler, bediy eserler, tercime kitaplarınıñ faksmil nushalarını çıqaruv planğa kirsetildi ve endi bayağı bundayın kitaplar çıqtı, Ve çıqmaqta, ileride de çıqacaq qısmet olsa. Men o yerde Koordinatsion sovetiniñ azası olaraq bu şeyge er vaqıt qol tutam. Ve menim özüm birinciler nevbetinde bu şeyge qoşuldım, bu şeyge taqdirledik bu şeyni. Diycegim aña böyle. Bugün İsmail Gasprinskiy adına kütüphaneniñ otuz yıllığı qayd etile eken. Men onıñ bütün azalarına, çoq biñ sayılı oquyıcılarına, kim de kim bu dergâhqa qol tutar eken, episini can-yürekten hayırlayım. Alla tutqan işleriñizge yardımcı olsun, oquyıcılarıñız kün-künden artsın ve biz öz medeniyetimizni saqlamağa, tilimizni yaşatmağa epimiz birlikte hızmet eteyik. Sağ oluñız. Siz de sağ oluñız.